Äh, schéine gudde Moien. Mir haten haut de Mueren Regierungsrot, net deen éischten äh, dës Woch, wou mer de Bilan gemaach hunn iwwer äh, d'Situation aktuell ähm, mam Covid. Äh, mir gesinn äh, bei den Infektiounen eng gewësse Stabilitéit déi lescht Deeg, voire Wochen, Wochen. Hei zu Lëtzebuerg, mir gesinn an de Spideeler och eng gewësse Stabilitéit um Niveau vun de Soins intensifs, eng Stabilitéit, déi net kleng ass. Et ass eng, et ass en Taux op Soins intensifs, deen engem net egal ass, deen awer och net, net steigt. Mir gesinn, dass et eng Zuel ass, déi stabel ass, déi och gérabel ass. Mir gesinn och méi jonk Leit, déi e schwéiere Verlaf am Moment hu vun der Krankheet, ass och e Constat, deen ee mécht. Mir gesinn an de Soins normaux, elo wou eng Hausse déi lescht Deeg, mee also, pardon, déi lescht Woch éischter, an déi lescht Deeg gesi mer éischter eng Tendenz no ënnen, mee et ass alles einfach ze vill volatil, fir elo Conclusiounen ze zéien, wéi d'Evolutioun och an den nächsten Deeg a Woche wäerte goen. Mee mir gesi keen Trend No uewen. Mir hunn d'Resultater och vun de Kläranlage gëschter Owend kritt. Ech weess net, ob Der se d'Analyse konnt maachen, mee Dir gesitt, dass iwwerall gréng ass, am Moment bal iwwerall do, wou kontrolléiert ginn ass. Dat heescht, eng Tendenz och no ënnen au Niveau vun de Kläranlagen, eng däitlech Hausse, mir sinn, eng däitlech Baisse, pardon. Mir sinn ongeféier um Niveau vun der grousser Vakanz vum leschte Joer, wann een d'Analyse vun de Kläranlage mécht. Mir wëssen awer och pertinemment, dass mer an enger Vakanzenzäit sinn. Dat heescht, huet dat en Impakt och op d'Resultater, mee éischter eng Tendenz no ënnen, déi jo normalerweis da misst, misst mat sech bréngen, dass mer déi nächst Deeg an déi nächst, also déi nächst Woch och eng Tendenz no ënnen missten, missten hunn. Mir haten d'Analys. No der Analys muss ee sech selbstverständlech d'Fro stellen, Wéi geet et weider? Ass et Zäit fir méi opzemaachen? Muss een nei Restriktiounen decidéieren? D'Zuele bréngen et mat sech, datt een nei Restriktiounen am Moment giff brauchen. Ech hat Iech jo op der leschter Pressekonferenz och gesot, datt mer näischt kéinten ausschléissen, an dat ass nach ëmmer e mot d'ordre, datt een elo, wann een Decisioun hëlt, ni kann eppes ausschléissen fir déi Kéier drop. Mee fir dëse, mat den Zuelen déi mer hunn, mat den Zuelen aus de Spideeler, mat den Zuelen déi mer Aus de Kläranlagen hunn a mat den Infektiounen si mer zur Konklusioun komm, dass mer an zwee klenge Beräicher, d'Kultur an, also zwee kleng Etappen am Beräich vun der Kultur an och vum Sport wäerte kënnen opmaachen an de Gesondheetsminister faisant fonction wäert dann och méi kënnen drop an den Detail agoen. De But ass, dass mer dës Mesure bis de fofzéngte Mee lafe loossen. De fofzéngte Mee gëtt en Datum, wou mer awer och Perspektive wëllen hunn. Ob dat justement am Sport oder an der Kultur ass, zum Beispill den Accueil vu Leit an der Kultur, wéi wäit een do ka goen. Awer och een Thema, deen eis um Häerz läit, déi vun den Aschränkungen, De Gewunnechten, déi mer hunn, dat ass eng Kéier déi vun der Zuel vu Leit, déi ee kann doheem empfänken. Dat ass och déi vum Couvre-feu. Mir wëllen, wann d'Analys mat sech bréngt, do op deen doten zwee Sujeten, wann et machbar ass, och Ouverturë kënne maachen. Dat kann deen een an deen anere sinn, kann deen een oder deen anere sinn. Dat hänkt selbstverständlech ganz of, wéi d'Situation épidémologique, an déi och vun de Spideeler, da grad dee Moment och wäert sinn. Et ass verfréit, fir elo kënnen ze soen, wéi. a wéi vill a wat alles kann gemaach ginn. Mee op jidde Fall, d'Perspektiv, déi mer hunn, ass och, dass bei deem nächsten Text, dee mer wëllen deposéieren, do hoffe mer, kënnen Ouverture maachen. Iwwert d'Impfungen ass et wichteg, Iech de leschten Topo kënnen ze maachen. Bis de 15 Abrëll sinn 184.180 Dosen Impfstoffen hei zu Lëtzebuerg geliwwert ginn. Also dat heescht Vaccinen fir 92.490 Leit. D'Zuel vun de Liwwerungen, déi nach komme wäerten, an dat ass dat, wat mer am Moment vun de Producteuren ugekënnegt kritt hunn, Dir wësst, datt dat ëmmer tëschent Guillemeten ze analyséieren ass, awer wichteg Indikatioune sinn. Vun Johnson. hu mer am Moment keng nei Indikatioune kritt. Dir wësst jo, datt d'Johnson am Moment och matgedeelt huet, datt se keng nei Dose géife liwweren. Dat heescht, bis Enn Abrëll hu mer just d'Informatioun, datt mer 204 Dosisen am Ganzen hunn. An déi hu mer elo schonn geliwwert kritt. Dat heescht, do ginn elo keng nei Liwwerungen, déi virgesi sinn. Fir Moderna bis Enn Abrëll si 4.800 Dosen, déi sollten nach geliwwert ginn. Fir AstraZeneca 23.600 bis Enn Abrëll, déi sollte geliwwert ginn. A lo bei Pfizer, wou een ëmmer déi gréisste Previsibilitéit matgedeelt kritt vum Producteur, giff mer bis Enn Juni, net bis Enn Abrëll, bis Enn Juni en Total vun 307.710 Impfunge kréien. Dës Liwwerunge géifen eis erlaben, eng 170.455. 455 Leit kënnen ze impfen. Mir sinn och zimmlech optimistesch, well ech hunn Iech elo d'Zuelen zum Beispill bis Enn Juni jo ginn, mee ech hunn do nach keng Zuele vu Moderna oder vun Liwwerungen och vun AstraZeneca, déi elo awer och am Mee kënne geliwwert ginn, mee wat eis giff, an am Juni, wat eis giff erlaben, och déi Zuel do no uewe kënnen ze validéieren. D'Zuele vun den Impfungen, déi bis elo gemaach gi sinn, mir hunn. Am bis gëschter Owend konnten 153.457 Impfunge gemaach ginn, dovunner 110.434, déi eng éischt Impfung kritt hunn, an och 42.986, déi eng zweet Impfung kritt hunn. Dofir hu mir, Stand gëschter, ronn 83 Prozent, mir haten eis jo eng Limitt gi vu 75 Prozent, mee awer mat Méiglechkeeten ze jongléieren, wann e Besoin Do wier, an am Moment sinn 83 Prozent vun de Vaccinen, déi verimpft gi sinn. Et gesäit een och an deenen Etüden, déi jo ëmmer deen een an deen anere vergläicht, dass säitdem mer déi 50 Prozent jo, déi mer a Reserve haten, jo zeréckgezunn hunn an eeben do méi héich op 75 Prozent eis Regel ginn hunn, och do am Moment mat de Vaccinatiounen wierklech besser weiderkommen. Wann dann total maacht, hu mer am Moment ongeféier 30.000 Vaccinen Am Stock fir déi nächst Deeg sinn awer schonn 13.339 Rendez-vousen, déi fixéiert sinn. Et sinn nach ronn 4.500 Rendez-vousen, déi opstinn, mee wou mer awer eis bewosst sinn, dass déi souwisou wäerten och fir déi nächst Woch schonn voll hunn. D'Approbatioun, dat heescht Leit, déi och geimpft ginn, ass wierklech héich. Et bleiwen do 12.000 Dosen, wann der ganz genau gerechent hunn. An dat heescht, mir brauchen awer och déi Impfunge fir déi zweet Dosis och kënnen ze assuréieren, dofir och déi 82 Prozent. Den Taux de participation läit zäit dem Ufank vun der Impfcampagne ongeféier bei 72 Prozent an den Taux de participation bei de Leit iwwer 35, iwwer 55, pardon, läit bei ronn 73 Prozent fir de Moment. Dann e wichtige Punkt, deen och eng Ännerung ass vis-à-vis vun deem, wat mer bis elo gemaach hunn. Dir hutt jo matkritt, dass de 7 Abrëll och d'EMA jo eis matgedeelt huet, dass iwwert de Vaccin vun AstraZeneca Etüde gemaach gi sinn, dass deen och soll weider agesat ginn, dass och do dee sollt weider verimpft ginn ouni Limitatiounen. Gläichzäiteg huet se och an deem Avis awer geschriwwen, datt et seele Fäll och vun Thrombose bei deem Vaccin och ginn. Et ass de Verdacht vun enger Immunreaktioun, déi kënnt. Ech ginn elo net op nei Etüden, haut de Moien ass nach eng Etüd erauskomm, déi da seet, datt awer de Risk vun enger Thrombose duerch de Covid 8 Mol méi héich ass wéi deen duerch d'Impfungen. Et ginn Etüden iwwer alles, mee D'EMA huet eis matgedeelt, dass do awer e ganz klenge Risk giff ginn. Dës ganz seele Fäll sinn och bei Altersklasse virukomm, bei niddregen Altersklassen éischter virukomm. Hu jo och eng Rëtsch Länner decidéiert, hir Strategie unzepassen an den AstraZeneca bei jonke Leit net méi ze verimpfen. Do wou de Vaccin am meeschten am Fong benotzt ginn ass, ass jo a Groussbritannien. Déi hunn zeréckgehal, datt den AstraZeneca net soll ënner Leit ënner 30 Joer benotzt ginn. Dat heescht, iwwer 30 Joer wier kee Problem, mee ënner 30 Joer géife se deen net recommandéieren, well se och den Tableau gemaach hunn am Fong tëschent wat bréngt eng Impfung an de Risikofacteur. A si hu gesot, ënner 30, e bleift nach ëmmer ganz, ganz héich, mee en ass net esou héich wéi bei enger Personne vulnérable oder bei Leit iwwer 30 Joer. Ech muss et leider nach eng Kéier widderhuelen, Mir gesinn ëmmer méi, dass Leit och ënner 50 Joer awer e schwéiere Verlaf hu vun der Krankheet. Et bleift en Impfstoff, deen zougelooss ass. En ass net verbuede ginn, ass net zeréckgezu ginn op europäeschem Niveau. D'Efficacitéit géint de Covid 19 ass unerkannt, an dat vu ganz, ganz villen Experten. Dës Woch hu mer och den Avis vum Conseil supérieur des maladies infectieuses kritt, deen och elo wäert publizéiert ginn. An dat ass deen Avis, wou den Här Schneider an ech selwer och, wéi mer dës Woch zu Ettelbréck waren an um Findel waren, gesot hunn, datt mer als Regierung eeben eis och do mat de Leit vum Terrain, mat Experten a mat deenen, verschiddene Leit do deen Echange hate fir ze kucken, wéi mer och sollte weidergoen. Den CSMI huet sech autosaiséiert an en huet am Fong dat bestätegt, wat och d'EMA seet. Den CSMI seet awer och, dass de Principe de précaution muss gëllen an en ligne mat anere Länner soll, si si der Meenung, dass ee bei Leit ënner 54 Joer den AstraZeneca net soll benotzen, hu se an hire Conclusiounen festgehal. Si hunn awer festgehal, datt se fir Leit ënner 54 mat Vulnerabilitéit awer nees eng Kéier de Rapport vum Apport vun der Impfung méi grouss ass wéi de Risk an datt en do awer och kéint gebraucht ginn. Ech bräuch net ze verstoppen, datt dat dës d'Regierung och an eng an eng schwiereg Situatioun bréngt. Mir hunn op där enger Säit en offiziellen Avis vun der EMA, deen eis seet, Bleift beim AstraZeneca, een impft dee weider an och bei allen Altersklassen. A mir wëssen, datt d'Impfen déi effikasst Waff ass an dëser Pandemie an och fir de Risiko esou kleng wéi méiglech ze halen. Et ass awer och evident, datt déi ganz seele méiglech Niewewierkunge vun der Warscheinlechkeet hier esou niddreg sinn, An dat ass och bestätegt ginn, wéi bei aner Vaccinen oder och wéi bei aner Medikamenter. Gläichzäiteg gëtt et awer och en Avis vun enger wëssenschaftlecher Säit, an ech wëll och dem CSMI dofir Merci soen, dass sech och Zäit geholl hu fir de Balanceakt an och en Avis ze schreiwen, wou si soen, dass ee soll de Vaccin bei de Leit ënner 55 Joer net asetzen, ausser wéi gesot bei ganz vulnerabel Leit. well do d'Warscheinlechkeet vu Covid 19 Impakt vill méi grouss ass wéi bei deenen anere Leit. An dësem Fall huet d'Regierung mussen eng Decisioun huelen. An et wor keng einfach Decisioun, mee et wor eng Decisioun, wéi et sollt weidergoen. An ech si ganz offe mat Iech, wann ech Iech soen, datt ech der Meenung sinn, an ech bleiwen och der Meenung, datt et an der Course géint d'Pandemie onverantwortlech wier, Zéngdausende vu Vaccinen an de Frigo ze stellen an och net ze benotzen, déi zougelooss sinn, déi hir Wierksamkeet och hunn an déi och erlaabt sinn, d'Mënsche ze schützen. Dat bedeit, datt den AstraZeneca, no den Konklusioune vum Regierungsrot vun haut de Moien an den Avis vum CSMI, weider ka benotzt gi fir déi zweet Impfung. Dir wësst, datt an enger a verschiddene Länner decidéiert ginn ass, datt den AstraZeneca, deen éischt als éischt Impfung war, sollt ersat ginn duerch eng zweet Impfung. Et ass och bestätegt gi vun onser Säit a vun de Spezialisten an och europäesch, datt dat am Moment net etabléiert ass, datt e Mix, vu Vaccin d'Garantie gëtt, déi virgesinn ass beim éischte Vaccin, dass déi duerch e Mélange mat engem anere Vaccin ka garantéiert ginn. An dofir recommandéiert och den CSMI, dass eng Persoun, déi mat AstraZeneca déi éischt Kéier geimpft ginn ass, och déi zweete Kéier sollt mat AstraZeneca geimpft ginn. Den Dokter Schmit huet eis och bestätegt, dass am Fong, wa Reaktioune komm sinn, déi meeschtens jo bei der éischter Impfung och stattfonnt hunn. Dat heescht, Leit, déi elo eng zweet Impfung vun AstraZeneca sollte kréien, sollen sech och keng Suergen dozou maachen. Parallel, hunn ech Iech elo just virdru gesot, mir sinn amgaange mat der Altersskala erofzekommen. Mir sinn elo iwwer, mir sinn elo iwwer 55, nach fir e puer Wochen, mee dat kann och ganz séier goen, wann elo op enker vu Pfizer Eng Acceleratioun vun den Liwwerunge kënnt, oder vun AstraZeneca och eng Augmentatioun vun de Liwwerunge giff kommen. Dofir hu mer als Regierung décidéiert, dass ab nächster Woch, an da wäert ech och dann presentéieren, am Fong d'Méiglechkeet gëtt fir d'Leit tëschent 30 a 54 Joer sech fräiwëlleg ze mellen, an dann eben ouni Critère vu Vulnerabilitéit, ouni Critère d'âge, do eng Lëscht opgemaach gëtt an gëtt, wann ee sech aschreift, gëtt déi Lëscht dann och zeréckbehal, kréien d'Leit dann och, soubal mer mat där Phas ufänken, och den OTP, dat heescht dee Code geschéckt. Mat deem Code kënne se dann och de Rendez-vous festhalen, wou se wëlle geimpft ginn an dass dann och um wéivill Auer se wëlle geimpft ginn. Dat heescht, dat ass wéi beim Large-Scale-Testing, wann Der wëllt, déi Formulairen, déi um CTI fënnt, wou een dann déi doten, deen doten, deen doten Akt ka maachen am Fong vun der Impfung, mat AstraZeneca. Mir sinn zur Conclusioun komm, datt et net responsabel wier am Moment, am wéi mer de Verlaf och vun der Krankheet gesinn, bei de Leit ënner 55 Joer elo déi nächst Wochen oder Méint einfach en Impfstoff, wou mer awer wiessen, datt e fonctionnéiert, einfach op d'Säit ze leeën. Et ass fräiwëlleg, déi Leit kommen dann an de Centre de vaccination, do kommen se och net an vill wou just en Infirmier ass, si kommen am vill wou en Dokter ass, den Dokter huet och en Echange mat hinnen, wou se och da vum Dokter geimpft ginn an och wou eeben och eng Note explicative, déi och vun der Santé gemaach gëtt iwwert d'Niewewierkungen, well esou wéi den Dokter Schott mär och schonn erkläert huet, si ganz vill Saachen, déi een am Fong scho ka vermeiden, wann een déi éischt Indikatiounen huet vu Reaktiounen, déi awer och ganz, ganz limitéiert sinn. Dofir, wéi gesot, eng Ännerung An der Impfstrategie, déi wäert d'nächst Woch méi am Detail och dann kënnen presentéiert ginn, wéi dat ganz genau ofleeft, mee d'Décisioun ass geholl ginn vu Regierungssäit, dass mer keen Impfstoff an de Frigidaire stellen, dass am Moment all Impfstoff, dee versprëtzt ka ginn, wichteg ass géint de Kampf géint de Covid 19, dass mer wäerten op fräiwëlleger Basis fir d'Leit tëschent 30 a 54 Joer dat opmaachen, wou sech da kënnen umellen an dann och de Rendez-vous fixéieren. fir da mat AstraZeneca och gesprëtzt ginn. Iwwer d'Niewewierkungen an déi aner Punkte wäert och d'Madame Lenert d'nächst Woch eng Pressekonferenz kënnen organi-, wäert, wäert se och organiséieren an ech freeë mech selbstverständlech, dass se och erëm, erëm kënnt. Här Minister Schneider, fir mech wier et elo wichteg, wann een och nees eng Kéier kleng de Point kéint maachen an och iwwert déi Punkten, déi mer elo geännert hunn haut de Moien. Den Text geet haut de Mëtteg an d'Chamber, wäert fir de 15, bis de 15 Abrëll och zielen. Eng Verlängerung vu Mesuren ouni, Grouss Ännerungen, mee mat klenge Changementer, mee wéi gesot an der Impfstrategie eng Ännerung. Et ass fir eis wichteg, dass mer esou séier wéi méiglech eng Häerdenimmunitéit kréien, a mir gesinn och d'Approbatioun vun de Leit bei den Impfungen. Mir hunn déi Visitten, déi mer gemaach hu mam Romain Schneidesch a Lamer, och hei all deene Leit, déi och an deenen Centres de vaccination och schaffen, wou do d'Leit sécher Froen hunn, Awer mat deem Echange, deen se mat engem Infirmier, mat engem Dokter awer dann och berouegt ginn, an de Risk muss een op eng Wo setze vis-à-vis vun enger Erkrankung, an dofir si mer zur Conclusioun komm, datt et net responsabel wär, elo einfach Impfstoff op d'Säit ze leeën an ze soen, da si vläicht 50 oder 60, an wann ech den Här Feller richteg verstanen hunn, da wier dat souguer bis Juni, wa mer den AstraZeneca an den Johnson giffen total op d'Säit leeën, en Total vun ons 1.000 Leit. déi mer net kéinte virdrun impfen, an 90.000 Leit zu Lëtzebuerg impfen oder net impfen, mécht e groussen Ënnerscheed, Här Minister. Merci, Här Premierminister, fir, mengen ech, déi klärend Wierder, virun allem wat d'Impfstoffer unbetrëfft. An dann bezoe kommen natierlech op déi Saachen, déi mer och hokt de Moien am Gesetz geännert hunn. Éischtens emol, mengen ech, ass natierlech ëmmer, wann e Gesetz geännert gouf, ass natierlech emol kucken, wéi ass d'sanitär D'sanitär Situatioun de Moment, an ech mengen, wéi et gesot gouf, kënne mer sécher de Moment gesinn, datt mer eng gewësse Stabilitéit do dranner hunn an där Situa an där Situatioun, dat wat eigentlech gefuert gi war, datt mer grad zu dëser Zäit eng exponentiell Evolutioun kriten no owen an den Zahlen ass nik komme. Gott säi Dank hott dat sech virun allem nik bestätegt iwwert déi Ouster, iwwert déi Ousterdeeg, iwwert déi Feierdeeg a mir gesinn, datt mer effektiv hei mat Zahlen de Moment eeme wou effektiv d'Situatioun stabel ass, mee Et ass awer och ganz kloer, et kann een nik soen, datt mer iwwert de Bercen musse vigilent bleiwen, musse virun allem kucken, datt mer alles dat, wat mer eis virgeholt hunn, d'Hospitalisatiounen, souwuel soins normaux wéi intensifs, mussen am Grëff kréien, de Santésystem also viru muss fonctionnéieren, gutt fonctionnéieren an nik iwwerlaascht duerf ginn. An dovor war et och ganz kloer de Moien, datt mer nit ganz wäit an den Öffnungen elo zu dësem Moment konnte goen, well mer virun allem och an der Wach sënn par rapport zu enger Vakanz, déi elo ausleeft, do wou während enger Vakanz natierlech och vill sozial Kontakter nit stattfonnt hunn, entweder hei nit stattfonnt hunn, respektiv och eng Rei Lekt trotz de, eng Rei Partie Lekt, déi heiheem Vakanz gemaach hunn, eng Rei am Ausland Vakanz gemaach hunn, déi wäerten zréck kommen. An ee muss kucken, wéi effektiv dat och een Impakt an deenen nächste Wochen Hott, soudatt dat, wat een de Moment gesäit, wat d'Neiinfektiounen ubetrëfft, scho positiv ka gesi ginn. Par rapport zu der leschter Woch hate mer eng Inzidenz vun 202 Fäll op 100.000 Awunner. Dat ass gutt esou. Dat ass eng däitlech Diminutioun par rapport zur Situatioun, wéi mer se viru haten. A virun allem, Eppes, wat een hei gesäit, ass, datt et virun allem zréckgeet bei deene Lekt iwwer 60, sou wéi de Premier gesot hott, déi effektiv och dee Wëllen, datt mer séier viru kommen an impfen, a virun allem awer och de Wëllen vun de Lekt, sech impfen ze loossen, a virun allem déi iwwer 60 Jor, hott gewisen, datt een och hei da Verbesserunge gesäit an de positiven Infektiounen, soudatt een also hei gesäit, datt effektiv och wierklech. direkt ka gesäit, datt datt eng Inzidenz dorobber ze féieren ass. Och d'Ëffnung vun den Terrassen an éischter Linn hat nik eng Inzidenz negativ direkt, datt mer och hei eventuell eng negativ Evolutioun hätten. Och hei gouf dat gemaach, natierlech duerch e ganz kloer encadréierten Ëmfeld, dat geschafe gi war. Mir stinn mengen ech, hei par rapport zu eisen Nopeschlänner besser do, vill besser do eigentlech, wann een d'Situatioun an eisen Nopeschlänner gesäit. An de Moment ass et jo esou, datt mer an Däitschland als nic Hochinzidenzgebiet erkläert sinn, wat jo natierlech och vu ville Virdeeler fir eist Land de Moment de Moment ass. Mir hunn dann, wéi gesot, ewer ganz kloer och wann een de Gesondheetssystem kuckt, wa mer kucken, wéi sinn d'Capacitéiten, mir duerfen déi also nic Iwwerbelaaschten an de Moment, wann een heelt, datt mer an eise Spideeler 85 Lekt eben ënner Soins normaux hunn an 30 Lekt ënner Soins intensifs, dobäi plus een aus dem Grand Est, gesi mer, datt dat stabel Zahlen sënn, datt dat awer elo keng sënn, déi de Moment och de System komplett entlaaschten. Et sënn der schonn, déi e belaaschten, mee op engem Niveau, wou en awer wierklech och gérabel ass de Moment. Mir mussen awer virun allem, ech deiche jo awer och eppes zréck, an dat ass eppes, wat een och muss, mengen ech, am A behalen an deenen nächste Wochen, ganz kloer, mir maachen dat och elo schonn, dat ass, wann een eng Kéier kuckt, wéi sinn déi eenzel Varianten, déi hei zu Lëtzebuerg opgetrodde sënn, hu mer gemerkt, datt an der leschter Zäit e grousse Prozentsaz dovun, déi brittesch Variant ass mat 74 Prozent, déi südafrikanesch mat 19,4 Prozent an, overall, an dass dat eppes wou ee ganz no muss suivéieren, déi brasilianesch Variant, wou et der do zwou dovunner ginn, enker de P2 a virun allem de P1, wat eng ass déi vill méi ustiechend ass a wou effektiv de Moment och Etüde lafen, awéiwäit d'Impfstoffer, déi de Moment um Marché sënn, gräifen, respektiv an deem Mooss gräifen, wéi bei deenen Aner Varianten, dat ass eppes, dat ee sécher muss am A behalen, well och hei zu Lëtzebuerg hate mer esou Varianten vun enger, der brasilianescher Variant, konnten hei constatéiert ginn. An eben dofir ass dat och eng vun deenen Iwwerleeungen, fir effektiv ganz no ze suivéieren, wéi déi Entwécklung an deem dote Beräich och ass. Wichtig ze soen, datt mer, mengen ech, viru Foren dat, wat mer de Moment dobaussen solidaresch fäerdegbruecht hunn, nach viru Gedold, Gedold ze weisen an ze kucken, d'Gestes barrières, all déi Mesuren, déi de Moment en place sinn, och virun ze féieren, ze kucken, datt mer effektiv och probéieren, all déi, déi vun der Regierung ugesinn, sech esou mat mann wéi méiglech Lekt an engem. Zoune Raum ze treffen, fir d'Masken esou vill wéi méiglech opzehalen, fir d'Gestes barrières anzehalen, fir do wou et néideg ass déi zwee Meter anzebehalen, och musse viru gefouert ginn, well mir sënn effektiv nik iwwert de Bäerg, mir sënn an engem gudde Streaming de Moment um Gang, musse kucken, datt mer deen nach viru stabiliséiert kreien, a wéi de Premier gesot hon, da kann een effektiv och nom 15 Mee iwwer eventuell nei Mesuren an Ännerunge vum dësem Gesetz dann eben och diskutéieren an dann och aféieren, fir dann ewer op dat Gesetz zouzeko-mmen, den Avant-projet de loi besser gesot, deen de Mo Moien duerch de Regierungsrot gaangen ass, gëtt dee just op eenzele Punkte geännert. Deen éischten ass deen, wat d'Definitioun vun den Terrassen ubetrëfft. Och do wollte mer kee Flou méi sëtzen, do wollt dat ganz kloer gemaach ginn. Do ass elo ganz genau preziséiert, wat eng Terrass ass, wéi eng Terrass soll ausgesinn, wat déi eenzel Begebenungen a Konditiounen vun enger Terrass sënn. Den zweete Punkt ass deen, deen och schonn ugeschwat gouf, dat ass deen, liicht Öffnungen, déi gemaach goufen am Sport. Am Sport, mengen ech, wësse mer, datt mer och schonn hei am Land eigentlech e Kader gesat hunn, deen de Moment en place ass, dee favorabel ass par rapport zum noen Ausland. Mir hunn hei ganz gutt Méiglechkeeten, wou effektiv ëwer nach ka Sport gemaach ginn. Mee Et war eis awer och wichtig, datt ee virufiert, fir ze kucken, datt och dee ganze Bien-être de santé, datt och dat Gefill, datt d'Lekt sech viru kënne bewegen, datt se Sport kënne maachen, ausgebaut gëtt an datt mer liicht Öffnunge gemaach hunn. Esou ass et esou, datt dat an zwou Saache gemaach gëtt. Engersäits gëtt d'Beschränkung vu deenen zéng Lekt opgehowen, déi gemeinsam kënnen zesumme Sport maachen. D'Bedingung natierlech bleift, datt d'Regel vun deenen zwee Meter muss agehale ginn an dat gëllt esouwuel fir d'Sportsveräiner wou virun allem all d'Federatiounen, déi agreéiert sënn, dat gëllt och fir de Sport loisir, dat gëllt danewend natierlech och fir d'Fitnesszentren, dat gëllt och fir déi eenzel Coursen, déi dat gëllt och fir d'Danzschoulen. Alles dat ass elo méiglech an deem Moment, wou een effektiv kann déi dote Konditiounen erfëllen. An danewend ass och d'Minimalfläch opgehowe, wat jo och wichtig war, Eng Minimalfläch, déi an de Sportinfrastrukturen zur Verfügung muss stoen, déi war de Moment jo bei 30 Metercarré respektiv a bestëmmte Fäll bei 15 Metecarré. Déi ass elo zréckgesat ginn op 10 Metercarré. Als Beispill, wann Der also zu 20 eng Sportaktivitéit maacht, da musst Der 200 Metercarré hunn, fir déi kënnen eben auszeüben. Dat wäert mat Sécherheet hëllefen, datt effektiv och an de Fitnesscenter rëm méi Lekt kënnen erakommen, datt virun allem ewer och bei Coursen, bei Yogacoursen, bei Pilatescoursen, bei Danzcoursen, ewer och bei anere Fitnesscoursen, déi kënne lafen, och méi Lekt erëm kënnen deelhuelen, natierlech ëmmer mat de Reegelen, wéi ech virausser gesot hunn. Mee gëtt mat Sécherheet eng Méiglechkeet, datt och erëm méi Lekt, kënnen och virun allem am Loisir Sport maachen. Ech mengen, dat ass gutt esou, well d'Leit brauchen, grad an dëser Pandemie, och Beweegung. Och dat hëlleft selbstverständlech, datt se gesond bleiwen, respektiv och fit bleiwen. Dann hu mer och am Schoulberäich eng Ännerung, dat betrëfft och de Sport direkt. Et wäert am Schoulberäich méiglech sinn, datt och erëm ganz Klassen zesumme kënne schwamme goen. Dat, och, mengen ech, ass virun allem och eng Eierung, well soss mat deene Regeln, déi an den normale Schwämme bestinn, dat doten nik méiglech ass, mat eben esou vill an de Couloiren, mat dann de Meterkareeën eben, déi an de Schwämme sënn, ass ëmmer nëmmen eng begrenzten Zahl. An domat ass dann d'Schwämmen och mees-, d'Schwamme, pardon, meestens ausgefallen. Ass awer wichtig, mengen ech, datt grad an de Schoulen viru geschwomme gëtt an datt och virun allem d'Kanner geléiert ginn d'Schwammen. Dofawann Gesamtklassen, ganz Klassen zesummen schwamme ginn, ass dat elo erëm och elo erëm machbar. Dann am Beräich vun der Kultur, vun der Musek, och do eng Ännerung, déi kéint. Hei wäert et méiglech sënn, natierlech ass et nach ëmmer méiglech, eenzel respektiv zu zwee ze musizéieren, respektiv ze sangen, mä et wäert elo och méiglech sënn, datt an deem Moment zéng Lekt zesumme kënnen Musik maachen, sëft dat sangen, sëft dat müdizéieren eben, an dat natierlech mam Respekt vun deenen zwee Meter. An ech mengen, et muss och esou sen, datt op d'mannst véier Lekt dovunner eng Mask ophonn, an all déi, déi dat dote maachen, musse sëtzen, fir eben dat dote kënnen ze praktizéieren. Ech mengen, och dat ass eng Öffnung, déi ass och gefrot ginn, mengen ech, vun der UGDA, awer och vu villen aneren, fir datt et och effektiv dorëm Aktivitéit ka kommen am Kulturberäich, am Beräich vu Musik maachen, sëf dat Sangen oder sëf dat Musizéiere mat Instrumenter. Dann hu mer och nach en aneren Artikel agefouert, wou et erlaabt an den Altersheimer, datt och do an Zukunft et méiglech ass, den Dépôt vun de Medikamenter ze abrechnen bei den Soins urgenten. Soins urgents firwat do? Well dat, mengen ech, ganz einfach erlaabt, datt Persounen, déi do se an hirem gewohnten Ëmfeld, déi kënne kein ander neven der Woch nik mussen hospitaliséiert ginn an do all sich rausgezunge ginn. Och hei ass eng Öffnung gemaach ginn, fir och hei kënnen déi Medikamenter ze beopreechnen bei Soins, bei Soins urgents. An dann dee letzte Punkt ass deen effektiv mam Datum, wéi laang dëst Gesetz soll lafen, bis de 15. Mee 2021. Dat ass d'Gesetz, wéi de Moment elo déposéiert gëtt. Ech mengen, mar haut oder mar ass den Dépôt dovunner, soudatt dann och d'Chamber, d'Kommissioun dat kann, mengen ech, analyséieren an datt dann de Vott dann och, mengen ech, eebe virum 15, pardon, virun dem Oflaf vum ale Gesetz ka. mengen ech, stattfannen, an dat misst och mat där heiter Zäitspann a mat och den Erklärungen, déi mer de Mëtteg scho ginn hunn an der Kommission, an der Kommission vum Parlament vun de Presidenten a vum Büro gemaach hunn, och kënnen stattfannen. Vläicht vu mir aus, Premier Minister, wann s de erlaabs, nach zwee Wäerder, an dat och vläicht eng offiziell Ukënnegung hei dann, déi de Premier schonn ugedeit hat. Ech hat während dësen dräi Wochen, mengen ech, déi grouss Éier, konnen, Gesondheetsministesch ze ersëtzen. Et war dat fir mech een absolut groussen Défi, mee et war awer och ee Muss fir dat ze maachen, well et wichteg war, datt mer hei, esou wéi mer dat iwwert all déi lesst Méint, schonn iwwer e Jor, als Regierungsekipp gemeinsam gemaach hunn, solidaresch dës Pandemie unzepaken. Dofir war et wichteg, datt mer effektiv och hei keng Minutt versträiche gelooss huet, wou nik och eng politesch Décisioun konnt fällen. An ech mengen, dës Zäit war eng, wou nik nëmmen wéi ee soss allemoo mécht, wann een an enger Vakanzenzäit d'Ënnerschrëft vun engem Minister hott, eigentlech eng administrativ Aufgab hat. Näi, hei war effektiv eng, wou een Minutt fir Minutt hott missen do sinn. Dat ass och richtig an dat ass och gutt. Ech wollt vun dëser Geleegenheet dann och profitéieren, fir dann och offiziell ze soen, datt effektiv, an ech hat se gëschter nach um Telefon, d'Gesondheetsminister Paulette Lenert e Méindeg erëm wäert zréck sënn, fir hir Arbécht erëm opzeholen. An dat, mengen ech, Mat där Dynamik, déi se virdrun hat, an ech mengen nach vill méi Energie, wéi se virdrun hat, sou wier se op jidde Fall um Telefon a leeft ronn. Ech mengen, och dat ass gutt an och dat hëlleft virun an dëser Pandemie, datt mer niewent enger flotter Impfcampagne, niewent enger flotter Gerance, niewent enger flotter Respekt, respektiv och ganz einfach Disziplin vun de Lekt dobaussen och richtig, richtig viru wäerte kommen. Ech wollt awer och, Staatsminister, e grousse Merci soe fir eist Zesummeschaffen an deene leschte Wochen a virun allem ewer och Denger ganzer Equipe an och menger Equipe an der Santé. Déi ware wierklech zu all Moment bereet, fir eng Hand mat unzepaken, déi néideg Informatiounen ze ginn, wéi effektiv och eng propper Décisioun dann ze hole war, mat konkreten, mat konkrete Chifferen, mat konkreten Texter, déi do lungen. An ech mengen, dat ass wierklech och flott ze gesinn, datt do wierklech eng ganz staark Ekipp hannendru steet, déi och do, mengen ech, wierklech Stonn fir Stonn un där Bekämpfung vun där Pandemie virun allem och schafft. Bon, eng Erfahrung, déi ech gemaach hunn, déi mech awer och geprägt huet, dat waren eis zwou Visitten, déi mer haten, effektiv an deenen zwee Impfzentren, enker um Findel an enker zu Ettelbréck. A wat mech do virun allem geprägt huet, ass dat, wéi mer mat de Lekt geschwätzt geschwat hunn, engersäits, wann ee schonn Dee Leck, dee eng Invitatioun kriit hat, gesinn hot komme mam Zeedel vu wäitem, a wann een och mat e geschwat hat, war et am Prinzip déi Freed, fir endlech drun ze si fir kënne geimpft ze ginn. Jiddweree war wierklech frou, datt e konnt dru komme fir geimpft ze ginn. Derniewent, mengen ech, hu mer an deenen Zenter Leck begéint, an dat gung un vun deem, deen de Center organiséiert hot, bis iwwert deen, deen e gebotzt hot, bis den Dokter, deen organiséiert, iwwert d'Logistik, hënt bis zu den Infirmieren, et cetera. All déi, déi do waren, Hun dat nik nemmen als ee Muss gesinn, mee hun et virun allem als eng flott Chance ze gesinn, een Deel vun der nationaler Léisung zur Pandemie ze sen. An dat war, mengen ech, immens flott ze héieren. An dorops hënn, mengen ech, krut een och vun de Lekt de Reflet, datt effektiv des Zentren exzellent organiséiert sen. An dofir, mengen ech, krut mer ganz dacks e groussen Merci. Ech wollt dat zum Schluss och soen, well dat awer eng ganz flott Erfahrung virun allem an der leschter Woch war. Voilà, merci. Villmools Merci, Minister Schneider. Erlaabt mer just, ech muss deng Mask nees undoen.
Jo, jo, pardon.
E puer Saachen. Déi éischt Saach ass, ech wollt Iech Merci soe fir d'Asprangen. An ech freeë mech selbstverständlech, dass d'Madamm Lenert dese Méindeg do ass. A fir Iech schonn näischt ze verroden, mee wann de Minister Schneider seet, si ass nees voller Energie, Méint Moien um 8 Auer huet schonn déi éischt Kommissioun am Parlament fir direkt nees unzefänke mat schaffen. Dir hutt elo just matgedeelt kritt, déi Mesuren déi mer geholl hunn, déi klénge ganz, déi si ganz kleng um Pabeier, mee déi bedeite ganz vill fir déi concernéiert Leit, fir déi déi Sport maachen, fir déi déi danze ginn, fir déi déi Musek maachen. Et si Balancen, Akten déi gemaach gi sinn a wou wierklech gemengt ginn ass, datt dat heite wierklech drobar ass, mee déi hei vläicht net vill schéngen, fir déi concernéiert Leit ganz vill bedeiten.

Alors, bis elo gëtt et kee Vaccin, leider, dee mer deene Jonke kënne verimpfen. Am Moment sinn Etüden am Gaang, fir méi Jonker e Vaccin kënnen ze ginn, mee dat ass am Moment nach net de Fall. De Fait ass, mir gesinn zu Lëtzebuerg, dass awer d'Zousprooch vun de Leit, déi bereet sinn, geimpft ze ginn, grouss ass am Verglach och zum Ausland. Mir gesinn zum Beispill, Johnson, ech huelen do d'Beispill vun Johnson oder vun AstraZeneca, et sinn ni méi wéi 5 Prozent an engem Dag, an dat wor de Maximum, normalerweis leie mer tëschent 1 an 2 Prozent Maximum den Dag vu Leit, déi e refuséieren, wa se mat Johnson oder mat AstraZeneca misste geimpft ginn. Maximal 5, eemol oder vläicht zweemol, mä an all deene Wochen. Dat heescht, d'Impfbereetschaft ass grouss. Dofir. déi delikat Situatioun, op der enger Säit eng EMA, déi eis seet, Maacht weider, op der anerer Säit e CSMI hei, deen eis seet, Oppassen! An dowéinst déi Mesure, déi mer geholl hunn, well mer der Meenung sinn, Et muss jo kee geimpft ginn. Et gëtt keng Obligatioun, fir ee geimpft ze ginn. Mee déi, déi wëlle geimpft ginn, solle kënne geimpft ginn, wa mer Impfstoff hunn. Et wier net responsabel, Impfstoff einfach kal ze stellen, wa mer wëllen eng Immunité collective hunn. Eng Immunité collective ass, wann een ab 70 Prozent normalerweis vun de Leit verimpft huet. Dat ass dat, wat mer eis erwënschen, dass mer dat virun der grousser Vakanz hunn. Mee ech wëll elo net engem d'Flemm andreiwen. De Minister sot, Mir hu lo zwee Fäll vu brasilianescher Variant. Mir musse kucken, wéi den Impakt och vu Varianten ass. Dat heescht, eng Variant kann och nees eng Kéier den Troublemaker sinn, deen eis alles op d'Kopp geheit. Fir Iech elo ze soen, wéini eng Impfcampagne fäerdeg ass, wéini de Covid fort ass, wéini eng Immunité collective ass, wa muer eng nei Variant kënnt, wou keng Impfung funktionéiert, hu mer en anere Problem. Da muss mer en Zeenario frësch schreiwen. Haut wier et irraisonnabel, Iech ze soen, wéini, mat wéi engem Datum oder mat wéi engem Prozentual dat ka sinn, well dat ka vun haut op muer nees änneren.
Est-ce qu'un passeport vaccinal c'est quelque chose de possible, qu'est-ce qu'une possibilité dans les mois à venir? Do sinn Gespréicher och zu Bréissel. Do fänkt den Trilog elo och un. Dat heescht, et ass en Text, deen elo vun den Ambassadeuren ugeholl ginn ass am Coreper. An dee geet dann elo och mam Europaparlament an d'Diskussiounen. Dir wësst, datt mir als Lëtzebuerger ni gesot hunn, mir wiere géint en Impfschäin, well Dir hutt och nees Impfpass gesot. E Pass gëtt engem d'Gefill, datt, wann een dee Pass net huet, keng Rechter huet. Dat ass net déi Positioun, déi mir hunn. Mir sinn der Meenung, datt en Impfschäin dat ass, deen eng Alternativ zu engem PCR, zu engem Test ass, ka sinn.

Mir hunn och virgesinn, d'Frontalieren d'Méiglechkeet ze ginn, hei zu Lëtzebuerg geimpft ze ginn. Déi kréie vläicht eng Invitatioun an hirem Heemechtsland virdrun, mee d'Frontaliere kommen och, wann, well et geet jo selbstverständlech iwwer d'national Coden de Wee erof, mee derno hu mer och virgesinn, de Frontalieren déi Méiglechkeet kënnen ze ginn, mee normalerweis missten se an hirem eegene Land schonn verimpft ginn. De Fait ass, ech hunn eng Mission sanitaire hei als Regierungschef mat menge Kolleegen an der Regierung, fir hei am Land d'Situatioun ze regelen an och hei am Land ënner Kontroll ze halen. An ech sinn iwwerzeegt, datt meng Kolleegen, ob dat elo d'Belsch, d'Fransousen oder déi Däitsch sinn, och alles wäerte maache fir an hirem Land d'Situatioun ënner Kontroll ze hunn. Et ass keen, dee Loscht huet, eng Situatioun a sengem Land ze hunn, déi dérapéiert. Mee hei Grenzen zoumaache kënnt net a Fro. Mir wësse ganz genau, datt mer elo déi lescht Méint, méi wéi jee gesinn hunn, dass mer et net packe géifen, wa mer déi Leit net hätten, déi all Dag iwwert d'Grenz kommen. An dat geet vum Spidol un, vum Gesondheetspersonal un, iwwert d'Infirmieren, iwwert d'Dokteren, iwwer an de Supermarchéen insgesamt. Mir wëssen, dass mer och ouni d'Frontalieren dës Kris net gemeeschtert hätten. Dat soll ee sech bewosst sinn. A wann deen ee sech nach net bewosst war, hoffen, dass en et elo verstan huet.
Moie Pit Scholz, fir Reporter. Ech hunn eng Fro. Eis ass zougedroe ginn, datt verschidden Impfzentere scho plange fir d'Filieren d'nächst Woch an hirem Planning ze reduzéieren. Dir hutt ugeschwat, datt mer esou vill Impfstoff verimpft hu wéi nach ni. De Seuil, dee mer nach Rescht hunn, ass relativ kleng. Dat heescht, mer kënnen Dir dat éischt bestätegen. A wéi gitt Dir domat ëm? Also dat hänkt alles vun de Liwwerungen of vun dëser Woch a vun ufanks nächster Woch. Dir wësst, dass jo 24 muss entdeet, also muss och entdeet ginn. Et si verschidde Livraisonen, déi nach net confirméiert sinn. Tatsächlech hu mer d'lescht Woch e grousse Stouss vu Livraisone kritt. Dowéinst erginn d'Fillen op a d'Fillen zou. Mir hunn zum Beispill um Zu Ettelbréck wor alles op dës Woch. D'nächst Woch wäert net alles op sinn. Dat hänkt ëmmer of, wéi d'Liwwerungen och sinn. Mir mussen och kucken, elo mat Pfizer, well mer d'Nouvelle kritt hunn, datt mer jo do an d'Lut ginn, wéini der och kommen. Well mir wäerten och an Zukunft souwisou villen hunn, déi mer reservéiere fir déi Fräiwëlleg, déi mat AstraZeneca wëlle verimpft ginn, well do och jo en Dokter ass. Dat gëtt dann och nees eng nei Organisatioun, och an de villen, déi Lëschten. Mir hoffen, datt mer d'nächst Woch kënnen op jidde Fall Déi Demande op Internet fräischalten, dat gëtt, muss d'nächst Woch fäerdeg gemaach ginn, fir datt een da kann, vläicht an zwou oder dräi Wochen, mee kann och éischter sinn, kann och e bësse méi spéit sinn, well eeben d'Livraisonen, mir total tributaire si vun de Livraisonen, an datt een dann och déi dote Fil kann opmaachen. Mee dat ass ups and downs. Mir sinn am Moment an enger Phas, wou et an d'Lut gaang ass. Mir wëssen, datt mer e Gros vu Livraisone kréien, och Ufanks Mee, Mëtt Mee kënnt dann nees e grousse Stouss. Mee. Ech verspre ech hunn ee grousse Prinzip. Ech hunn déi éischt Wochen, wou mer vun Impfunge geschwat hunn, mech hasardéiert ze soen, mir kréien deen Dag esou vill Impfungen. Ech hu mer versprach, ech géif dat net méi maachen, well mir hei net um laangen Hiewel sinn. A soulaang näischt hei ukënnt, ass et fir mech nach net sécher. Mee mir kréien normalerweis d'Bestätegung den Dag virdrun. Oder 48 Stonne virdrun. Ech hat Zuelen an der Chamber, déi ech presentéiert hunn, zum Beispill vun Dose vu Pfizer, déi mer sollte kréien, ech si ganz transparent mat Iech, dat wor déi, déi ech kritt hat um 12 Auer, vun 228.150. An ech krut dunn eng Stonn drop gesot, Nee, et sinn der 307.710. Dir gesitt, et wor eng gutt Nouvelle, mee ech hat der bis elo éischter an där aner Richtung.
Dat heescht, déi Toen, déi mer dës Woch gesinn hunn, Sinn net onbedéngt garantéiert, datt déi an den nächste Woche weidergelafe sou. Nee, nee, nee. Déi kënne souguer nach an d'Lut goen. Dir sollt net vergiessen, datt mer och geplangt hunn, fir d'Ausstellungshalen opzemaachen. Wa mer d'Ausstellungshalen opmaachen, komme mer op en Total vu 95.000 Impfungen, déi mer kënnen d'Woch maachen. Mee déi kënne mer eréischt maachen, wann och den Impfstoff do ass. Dowéinst awer, dat heescht, et kann nach ganz staark an d'Lut goen, bal dat Duebelt vun deem, wat mir si bei 55, mir géifen dann op 95 kommen. Dat heescht, 40 dausend méi menge sauf erreur de ma part, ech kucken d'Madame Kautz un, et ass richteg, mee et ass tributaire vun de Livraisounen. Dat kann es erop eropgoen wéi nees erofgoen. Mee dës Woch wor eng déck Woch, et kann d'nächst Woch erofgoen an dann eng Woch drop nees eropgoen. Dat heescht, et ass net eng Tangente wéi een, déi wierklech do riicht ass. Serge. Dofir kann een och net elo soen, wéini déi nächst Impfphas fäerdeg ass, ob dat an zwou Wochen ass, ob dat an dräi Wochen ass, ob dat a véier Wochen ass, mee mir hoffe sou séi wéi méiglech. Jo, Serge Kessler, Radio 10,7. Dir hutt vill Informatiounen elo ginn iwwer AstraZeneca. Wéi geet et mam Vaccin vun Johnson an Johnson virun? Do waarde mer op en Avis vun der EMA. Am Moment stellt sech d'Fro net, well mir kréie kee méi geliwwert. Dat heescht, mir mussen eis no d'Fro net stellen, wat maache mer mat deem. D'Fro ass net gestallt. A wann d'EMA gréng Lut gëtt, dann hoffe mer, datt mer nächst nei Liwwerung kréien. Mee mir kréien en net. Wann d'EMA awer oder den CSMI nees eng Kéier seet, datt een do muss oppassen, ech schléissen net aus, schléissen net aus, datt de Regierungsrot da vläicht zur Konklusioun géif kommen, datt den Johnson dann och, wéi den AstraZeneca, da kéint op Volontariat verbraucht ginn. Am Moment kann een dat net ausschléissen, mee ech fannen et irresponsabel, irresponsabel, wann ee weess, wivill Doudeger mer hunn all Dag, all Dag! Am Fong d'Leit eng d'Gefill ze ginn, dass Impfe ganz geféierlech wier fir jiddwereen. De Covid ass ganz geféierlech fir jiddwereen. All Vaccin huet Nowierkungen. An ech si mer bewosst, fir deen, deen dann no Effets secondaires huet, an et huet een der bei allem, jiddwereen zielt mat deem engen oder mat deem aneren, wat en dann hat, deen een hat näischt, deen aneren hat eppes, et hänkt vun der Sensibilitéit of, an am Fong eng Reaktioun ass, dass de Kierper, den Immunsystem fonctionnéiert, well wann. Wann der eng Reaktioun hutt, dat heescht, dass Äre Kierper do och vis-à-vis vun, vun den, vun, an der Immunologie reagéiert. Mee d'Conclusioun ass vun eiser Regierung, Dat wat kënnt, sollt verbraucht ginn. Et ass eng Course géint de Virus a mir dierfen de Virus net wanne loossen. Dir hutt ugekënnegt, dat wat den Impfstoff vun AstraZeneca ugeet, dat et do vun der nächster Woch un eng Fräiwëllegkeet gëtt fir Altersgrupp 30 bis 54. Hutt Dir selwer wëlleg, Iech fräiwëlleg ze mellen? Jo, ech wäert mech fräiwëlleg mellen. Ech gehéiere just an där Alterskategorie, ech kommen elo nach bei 50, dat heescht, ech kéint och nach bësse waarden, andeem ech mer soen, wann ech elo e bësse waarde kréien ech en aneren. Nee, ech wäert, wann de Site bis opgeet, mech och aschreiwen, fir mat AstraZeneca fräiwëlleg geimpft ze ginn, fir ze weisen, datt de Vaccin, méi bréngt wéi de Risiko a wéi Angscht, an och fir déi Incertitude, fir ze weisen, dass ech sécher, et muss ee sech informéieren, mee et ass e perséinleche Choix. Impfen ass a bleift hei zu Lëtzebuerg e perséinleche Choix. A wann ech d'Méiglechkeet kréien, hei ass jo net, dass ech muss geimpft ginn, mee ech ka geimpft ginn, an wann d'Regierung seet, hei, wann s den AstraZeneca bereet bass ze huelen, da kanns de geimpft ginn, wäert ech mech och mellen. Ech muss da just kucken, datt ech och virbäi sinn, fir datt ech, well et ass jo net illimitéiert. An dir hutt gesot, d'nächst Woch, d'nächst Woch wäert de Site opgoen. D'Impfunge gi réischt un, och wa mer sécher sinn, datt mer net Leit, déi méi vulnerabel sinn, am Fong da giffe secondaire consideréiere vis-à-vis vun deene Leit dann drënner, ënner 55 an ouni Vulnerabilitéit. Bei mir ass bei mir ass scho bëssen eng anner Situatioun do, Premier, ech hu mer el 59, hè, do verwuen ech eigentlech op meng Invitatioun, déi ech an deenen nächsten Dee eigentlech misst geschéckt geschéckt kreien. An ech mengen, an deem Moment huelen ech deen Impfstoff, dee mer an deem Moment do verabrecht an där, dee eben och an deem Moment do ass an dee dann och ebe gesprëtzt gëtt.
Mee soen Iech Bescheed, Här Kessler, wann ech den AstraZeneca kréien.
Marc Koschner vum Lëtzebuerger Wort, Zwou Froen. Dir hat elo déi allgemeng Impfbereetschaft gelueft. Ginn et do vläicht och Zuelen zur Impfbereetschaft beim Personal aus dem Gesondheetssecteur? Do gouf et jo an der Vergaangenheet, huet ee jo alt mol héieren, datt do nach Loft no uewe wier. Falls dat esou ass, ass do vläicht eng keng speziell Informatiounscampagne in Planung? An dann déi aner Fro, Dir hutt jo elo Ouverturen nom 15 Mee an Aussiicht gestallt, sinn awer nach ganz vag bliwwen. Kënnt Der do vläicht eppes soen, op d'mannst zu den Indicateuren, Wéi déi mussen ausgesinn? Muss dat stabel bleiwen? Muss dat erofgoen? Wie kënn der do eppes soen? Ech fänken direkt da mat der zweeter Fro un. Et muss stabel bleiwen, et dierf net eropgoen. Also et muss stabel bleiwen. Selbstverständlech, wann et erofgeet, wier et besser. All Ouverture gëtt gekuckt, wann een an enger stabeler Situatioun ass, well d'Géigend jo deen Delai vun dräi Woche fir ze kucken. Dat heescht, wann den Impakt vun enger Mesure dann en Impakt hätt, deen an déi falsch Richtung géif goen, da weess een, datt ee stoppe muss. Fir Iech elo ze soen, bon, ech verstinn, Dir maacht Är Aarbecht, Dir gift am léifste wëssen, wat ech gär géif maachen, mat wéivill, kënnt mer elo net soen, well ech wëll och de Leit keng falsch Hoffnunge ginn. Dofir, déi Punkten, déi mer wëllen an d'Balance setzen, sinn eng Kéier Kultur a Sport, ob do nach Ouverturë méiglech sinn, Mir sinn och nach am gaangen, Dir wësst jo, mat de Schnelltester u Konzepter ze schaffen, mee do ass et och verfréit, fir elo ze soen, wéi déi sollen ausgesinn, well do brauch ee wierklech och den Avis médical. Et geet net nëmmen ëm en Avis économique oder en Avis commercial. An op där anerer Säit si fir eis déi Mënscherechter vu sech deplacéieren, ouni dauer mussen ze kucken an ouni ze zielen, zu wivill een doheem ass, och op der Balance. An Kann dat eent oder dat anert sinn, kann dat eent an dat anert sinn, kann och guer näischt sinn an kann och alles sinn vun deene Punkten, déi ech elo zitéiert hunn. Zu de Spideeler. Jo, ech mengen, zu de Spideeler ass et jo esou, datt an engem éischter Phase eng Rei vu Lekt sech geimpft hunn, datt eng Rei nik geimpft goufen. Ech mengen, do wäert mat Sécherheet och gekuckt ginn, e Rappell ze maachen, fir ganz einfach och virun allem si, mee och an aneren Etablissementer, ze kucken, do wou ganz no eebe mat vulnerabele Lekt geschafft gëtt, datt och do Impfunge kënne gemaach ginn. Ech mengen, et ass ganz kloer, datt dat natierlech och ee vun de Schrëtt ass, datt ee Personal geimpft gëtt, fir dann eben och kënnen eng adequat an eng gutt Betreiung ze maachen. Ech kënn elo keng konkret Zuel nennen. Vläit den Taux vun de Leit, deen ënnert dem Duerchschnëtt, oder? Nee, ech weess nik, ob an d'Calti och dee Taux. Nee, deen Taux kann ech Iech nik soen de Moment. Dee kann een awer noreechen, dee kann een awer nokucken, selbstverständlech. Merci.
Dir hutt et zweemol elo während dësem Briefing gesot, datt ëmmer méi Jonker och betraff sinn. Kënnt Der do vläicht soen, wéi do d'Altersstruktur ausgesäit an ob et och Explikatioune ginn, firwat méi Jonker betraff sinn? Also d'Erklärunge vun de Komorbiditéiten, dat heescht wann d'Leit eng aner Krankheet hunn oder esou Saachen, Hu mer net, dat ass Dateschutz och. Dat heescht, ech kann Iech elo net soen, wéi vill Leit wéi eng Krankheet och haten, mee mir gesinn op jidde Fall an de Soins intensiven an och an den Hospitalisatiounen insgesamt, dass do, wou mer virdrun, mee och duerch d'Impfungen, gesi mer vill manner Leit iwwer 70 Joer zum Beispill an de Soins intensifs, wat weist, dass d'Impfung wierkt. A mir hu bis elo mat AstraZeneca och geimpft, mir hu mat Pfizer geimpft a mir hu mat Moderna geimpft. A mir gesinn, dass dat bei deenen eelere Leit den Impakt huet, dass mer der manner hunn, déi an de Soins intensive stinn. Et ass schrecklech, wann een d'Annoncë liest. Dir hutt elo Leit, déi mat Covid gestuerwe sinn, knapps iwwer 50, knapps ënner 50. Dat ass eng Situatioun, déi mer viru Méint net haten. Méint net haten. Dat heescht, d'Varianten, ob se elo méi schlëmm sinn oder net, do ginn d'Etüden och auseneen. Déi eng soen, se wiere méi pathologesch, déi aner soen, se wiere méi infektiös. Ech sinn do net de Spezialist, mee mir gesinn just, dass am Moment de Verlaf Vun der Krankheet, dat kann duerch d'Mutatioune kommen, méi jonk Leit betrëfft, déi am Moment duerch e schlëmme Verlaf am Fong verschount bliwwe waren déi lescht Méint. An dofir dee Wonsch och vun der Regierung, fir ze soen, wa mer wëssen, dass e Risk besteet, fir dass déi Leit awer och e schlëmme Verlaf, well et huet ee jo am Ufank gemengt, muss een iwwer 70 Joer al sinn, fir an d'Spidol ze landen, ass falsch. Ass falsch. Mir gesinn d'Zuele vun de Leit, déi ëmmer méi jonk ginn, déi och an d'Spidol landen. D'nächst Woch, d'Madame Lenert wäert eng Pressekonferenz och maachen iwwer d'Effets secondaires. An ech mengen, datt et och do wichteg ass, datt mer dann eben och op där Fro Iech kënne vläicht méi Detailer gi wéi vill Leit. Mee d'Krankheeten oder d'Komorbiditéit kënne mer net wëssen, well dat si wierklech Donnéeën, médical Donnéeën, déi och Dokteren, Dokteren och hunn. D'Conclusioun ass, datt de Virus am Moment e méi schlëmme Verlaf huet a mir gesinn och, datt d'Soins-intensiffe méi laang beluecht sinn. Dat heescht, souguer de schlëmme Verlaf ass méi schlëmm wéi virdrun, well d'Leit och méi laang an de Soins-intensiffe bleiwen. Dofir och déi héich Zuel. Mir wäerten net déi nächst Deeg, also wäerte mer och an d'Soins-intensiffen net erofgoen. Et ass illusoresch ze mengen, datt mer elo d'nächst Woch op 20 oder nees op 15 an de Soins intensiffe kommen. Mir gesinn, datt d'Soins intensiffe, wou virdrun esou eng Durée vu fënnef, sechs Deeg an de Soins intensiffe waren, elo éischter zwou Wochen, bis dräi Woche souguer a verschidde Fäll sinn, wéi dat de Fall virdru war. Also de Virus schléit blann dran. Et kuckt net, wéi al der sidd, wou der wunnt, wéi e Pass, wéi grouss, wéi kleng, Fra oder Mann. Mir gesinn wierklech, dass et de Virus blann draschléit. An et ass irresponsabel an onsen Aen dofir dann den Leit, déi bereet sinn geimpft ze ginn, ze soen, Nee, dir musst waarden, mir hunn Impfstoff, da soll mer den och benotzen.